Azul, azul, azul fell-awen s umata ay iqbayliyen, a tiqbayliyin, anda ma tellam, anda ma tellamt. Srid Bac-agi amennuɣ yettkemmil concernant la non-disparition de la langue kabyle et de la Kabylie entière. Bɣiɣ kan ad d-iniɣ kra imeslayen, comme iḍelli walaɣ walaɣ gma-tneɣ gma-tneɣ Saïd Khlil, grand militant du FFS, on était tout nella akk ngliɣ la FFS mais netta même il fit partie des acteurs de 80, les 22 détenus, ainsi de suite, ainsi de suite. Walaɣ kan ma vidéo-ines iḍelli ṣṣbeḥ. Walaɣ belli mazal ariḍa yebla-d waqila yesɛa parti MDS neɣ amek, ur ẓriɣ ara, nekkini yuɣal yesɛa parti, mi waqila yesɛa ara lagelmu neɣ anda ẓriɣ nekkini. Walaɣ kan il plaide, il plaide pour une Algérie nouvelle, pour attirer les Kabyles à une Algérie nouvelle. Ayen ad gri nugar. Tagi tira c'est une réponse d tiririt n wawal ara s-rreɣ, mačči kan i Saïd Khalil, ad tt-rreɣ akk, akk wid ixeddmen tasertit i tmurt ɣer tous les grands politiciens de la Kabylie i mazal ẓẓuɣuren le peuple kabyle, ṣeḍmant-as wawal-agi.

Ma hwa hada lǧadid. Hih, acu twejdidin ta d acu-t? Izmer ḥal, izmer ḥal yella, yella akka ad yuɣal, ad yuɣal moins que ça, comme d axxam, ad neḥseb lǧil-agi d axxam, ad yuɣal ad yili d axxam normal bien bien, ipanturagi bien, Ass-a zgiɣ terraɣ d axxam yerka akk, yewsex akk, yuqa wagi s tana gejreḍ. A wen-iniɣ pour pour l'Algérie nouvelle akk ad tt-brufiɣ s lehdur. Ass-a zgiɣ ad t-id-twalim, ad d-twalim axxam-nni n wacḥal ayagi d winna xir finalement mi mi yuɣal akken akk yerka akk d aqdim win win mi d ajdid yettban-aɣ-d d asinuf pour nous.

At anwaleɣ, anwaleɣ ad aheddren akk uqbel lakumpani agi la dikturan dija, ala qqaren kullec ad yuɣal s taɛrabt, lebid agi ad yettwikkes akk, lefransi ad yettwikkes, laljer ad tuɣal s taɛrabt kan, ad uɣalen kullec, kullec, kullec s taɛrabt. Dagi kan ur zmiren ara akk likumersan i Alji akk toute liwilaya ad yuɣal uniquement en arabe. Ha atta Laljer i nugar i siwen i tettzuxxum, tuɣal tmesluben ar wayen niḍen.

Ad d-yegri uqbayli yettru neɣ umaziɣ yettru, ad izaǧǧaw deg imeṭṭawen, c'est une vérité. Ih, tram ad tesbṛebrim Leqbayel, ad sen-theddṛem, vous plaidez pour une Algérie nouvelle. D acu-t wejdid-agi? Ihi ajdid ara yilin d akemmel, pour une Algérie nouvelle, amaynut ara yilin, ara d-yilin i Lalgérie-agi, s yadaf n la.

Nekkini lɛebd-agi ẓriɣ ara yeqbel tasfert n lsistem, axaṭer bac ay d-tiniḍ a Saɛid Xlil, neɣ a wayeḍ, neɣ a wayeḍ, neɣ a wayeḍ akken yebɣu yili, vous arrivez, vous arrivez à renverser cette Algérie arabo-mi à une Algérie amaziɣ au grand jamais, au grand, c'est une chose impossible. Et c'est normal, tura kunwi ma tesɛam lfayda, awi akka, akka. Ad negrek ay ul, winna umi ččuren aḍellaɛ ad iṭṭef abrid d akessar, Leqbayel-agi. Actaq-is pa, akkagi i nga s Leqbayel, akkagi i nga, akkagi i nga, akkagi i nga.